Good morning Ningani drama kan zir chhun zawm ang lan thumna thleng kan chan thumna thleng kan zir zawm a chuan chan thumna tawp lamah khan thang zawra kha a rawn zawr haw ta hnap a ni phur takin lalhniangi te khaw lam neih bawi lam kha pan a kalkawngah mikhual ten dawt an lo hrilh avang khanin lungngai leh-- chau takin a rawn hawng a, chuan Thangzawra pa khanin kalkawnga khatianga mi thu lo sawi mai mai kha chu mak tak mai khanin rinhlelhna riau kha a nei ta a, a mi thleng kha a ni ta ni chuan Chandina ah chuan thlawh hmaah Thangzawra leh Thangzawra nu an lo lang leh ta a ni. Thangzawra leh a ngaihtuah let vang vang ula a tirah ka sawi ang khan drama ah hi chuan plot mumal deuha siam hi harsa thin a. Chang tur a hisa pahnih vangin khami lan khat teh teh kha puan zar vawi khat han zar a, lang zel thei tur kha ni vang khan a inpawlh nuai nuai kha rem lo a ni. Khami tuna lan thumna leh chan thumna leh chanlina inkar pawh kha thil tam tak a tlasep tur a ngai ila. Chanlina lan khatnaah chuan thlawh hma lo lang ve thung a, Thangzawra leh Thangzawra nu an lo lang a ni. Thangzawra nu khanin, Aah, Thangzawra kha hei hetah hian lo awm reng la, he lung lei hi i ngaina lek a ni awm e. Awm nan teh hian i hmang a, lung lei ti awm tak reng pawh a nih hi, kawra lungpui in kham kai ngawt mai chu a lai kha chhinchhiah ula. An lo ah khan khawilai hmun nge awm nan a duh deuh kha an tih chuan Lunglei a nia, Lunglei tih khan Lunglei khua ni lo aw, ngati nge Lunglei kha Lunglei an tih chu a ziah dan pawh kha hrang a nia, Lung lei, Lunglei an tih chhan chu kawr a lung in kham kai a nih vang khan lei a ang em a, khami vang a Lunglei tih kha a ni a rawn chhinchhiah dawn nia. Thangzawran a kha Lunglei nuam a tih chhan kha Pawimawh leh ta bawk a ni. Thil dang vang a ni hleinem, ka nu heta chang hian neih bawi a lan chian em avanga nuam ti mai mai a lawm ka ni. A ti a ni. Lunglei kha nuam a tih chan chu lunglei atang khan neih bawi a lang thei. Neih bawi chu kan hriang a, Lalhniangi te pemna khua kha a ni. Chuan Thangzawra nu khanin umm Thangzawra awm dan kha ahh a hre thiam lutuk a, umm hna thawk ve peih lo te, a zawi em em mai engmah ti peih lo te kha A inthlahrun a hlau a ni. Inthlahrung duh miah suh. I pa nena kan dam ṭek ṭek chhung hi chuanin kan chhungkawi khawp chauh na nana chu kan ngah ve mai ang. I khan lo awm tlat la, thlai hnah ilo te kan zawng khawm ange. I pa pawhin tui in tur te a lo duh tawh ang, a ti a, Thangzawra kha mah chauhin a kalsan ta a ni. Tichuan, Thangzawra rilrua khan Lal hniang i bak kha a awm thei lova i helai hi chin chhe ula, Lalte, mi tan vul mah la, buh pal malsawmna tal dawng rawh u aw. te a la tia mal la la sawm a nih chu a duhsak mal a hlan a nih chu van ni salna tur khawpa khua kan tih nuarna pawh ka hre si lo va nge ni kan sa biak hi a sual em ni ang le tiin eh an pathian biak kha a fuh ta lo nge ni a van ni sal tih chu vanduai lutuk tihna a ni vanduaina satliah ni lo vanduaina nasa lutuk mai Chutiang tawk tur khawpa thil kan tih sual ka hre si lova, Pathian, kan Pathian biakte hi a fuh ta lo ve mawn le, kan be sual ta mawn chu le, hetiang em em a kan han van luai mai chu le tih te khan a rilru kha a kal vel a ni. Khalai kha kan sawi chiang lawk ang a, nakinah tawpa sawi a ka khek kha, essay type ah khatiang chi kha a pawimawh dawn a ni ka tih kha. Eh, chutah chuan mi tawngkam, mi thusawi kha a rawn la chhuak thin a ni. Hei hi tu sawi nge, engvanga sawi nge tih kha a awm thin ta. Chutah chuan khang kan dialogue sei deuh deuhah pawh kan chhinchhiah bik kho kha maw? Lalte, mi tan vul mah la, buhbal malsawmna tal dawng rawh u aw, kha kha entir nan question a rawn chhuak ta se, hei tu sawi nge? A sawitu chu thang zawrh a ni. Chuan essay type a nih vangin thui deuh hlek a chhan a ngai a. Kha thil kha ngati nge sawi mai tih kha a chhunzawm zel a ni. Engvanga sawi nge nih tih kha maw? Chutiang sawi chuan khatiang question lo kal khan thenkhat hian boat ah pawh ni tho va eh tawp mai na chang an hre thin lo va, khami a sawi na lai hmun kha an hriat chian loh vang te pawh ni thei a, a ziah dan an hriat loh hrim hrim vang te pawh ni thei a, a thawnthu tluang pangai khan an rawn sawi vak mai thin a ni kha tikhan tih loh tur a nia. Khatiang dialogue a rawn lak chhuah a, tu sawi nge engvang a sawi nge nih chuan a sawitu kha chu in ziak ngheng a, engvang a sawi nge nih in a thawn thu in sawi chho chak chak ang a, khami a sawina hmunah khan tawp chat tur a ni, a hnu lam sawi chhunzawm tawh loh tur. Hrethiam ang tur aw, kha vang khan kha ang thil te kha chiang deuh deuh a en a ngai a, khalai kha khawi lan a mi nge, khawi lai chan a mi nge tih kha chiang deuh a en tur a ni ta a ni, entir nan Laltei mi tan vul mah la, buh bal malsawmna tal dawng rawh u aw tih kha rawn chhuak ta se, Thangzawra sawi a ni. A sawi na chhan chu a thawnthu kha in sawi chhuah vang tichuan a pa in silai a phal a, nei leh thei dawn in a inhria a maw. Mahse mi khual ho khan an lo bum a, a lung ngai ta em em a, hna pawh a thawk tha peih ta lo va. Chuta a rilru vak vel chuan lo a an kal tum in a nun a kalsan a, lunglei ah khawhar tak in a awm a, chu lai hmun a a sawi chu ni a hnulam sawi chhunzawm tawh lo tur tawp chat tur a ni. Maw? Khatiang deuh khan Takinah long answer-a a pawimawh dawn a, heta a hma lamah pawh khan khatiang dialogue pawimawh deuh deuh kha kan chhinchhiah tawh. Kha khami kha kan chhinchhiah na chhan chu question-a chhuah dana chu chu engvanga sawi nge, engvanga sawi nge tih anih khan khalai a sawina lan leh a chan kha ngun taka hriat a ngai a ni. Chu chu kan sawi kai zawk a nih chu. Chuan Thangzawra nu khanin a rawn fin leh ta a, Aa, chawi fak ang u duh le, hetah pawh hian fak mai ang u, tia Thangzawra pain. Engtin nge in lo awm le? a rawn tia, Thangzawra'n ka tha e. Aa, i thil tih chu i ngei an a, kei lah in ka pui si lo che a, tia Thangzawra pa khan a thil har a ni lova, mahse hei i hmuh angin kan buh hmin a tha viau dawn mai a, a ram haw chuan chhip zawn te chu kan beisei ve deuh chu a nia, ram haw tih awmzia chu rama, an seng zawng zawng kha tihna a ni. Chuan kha zawng zawng kha in an thlen vek lo. A chhan chu ah Sazu te umm Sava te leh thil dang khanin an lo eipui ve thin a ni. Chuvang chuan Rama an seng ang zawng zawng kha in an thlen ngai lo tih kha hriat ni se. Ram haw chu khatia Rama umm an seng zawng zawng kha a ni. Tichuan chhip zawn chu ah chhip chen tihna an buh chhun vum kha chhip chen chuan. Tuha zawn a awm a, tuha zawn chu tuthlawh kha an han keng a, an chhip chungah khan khami an tuthlawh lek, an tuthlawh hmawr chen kha an chhun vum chuan chhip tuha zawn a ni. Chuan an bul chiahah khan mau an han phun a, an han dawm ding a, chumi mau lawr, mau ler chen kha bu an chhun vum theih chuan chu chu mau tlawn zawn a nia. Chuan Khup zawn te pawh awm, khup zawn chu tlem khawp ang. An han chhun vum kha khup chen an chhun vum chuan chu chu khup zawn a ni ta a ni. Kha kha buh thar tam dan an tehna a ni. Kha kha a pawimawh lutuk a nia hriat ve tur. Khami kum khan chhip zawn thar an beisei nih chu a ram haw chuan. Chuvang chuanin buaia na khawp mai a, umm thangzawra'n hna thawk ve thei lova kha. A in thlahrung a mahse a thawk peih bawk si lo. Chuan a chhungte pawh khanin an mahni tih dik lo avanga khati a awm ta ah khan an ngai hmiah a, an phut na ngam tawh bawk si lo a, buai thlak ta nuai a ni. Chuan umm Thangzawra nu khan khatia an che vel te kha a lo thi thlai reng a, tin Thangzawra an chhip zawn an thar dawn tih hriat te khanin a lo awm rilru viau a ni. Umm Thangzawra pa in hei kumin chu buh bal lamah. Kan mir riau mai a, kan kum that kuma inher chhuak dawn pawh a ni mahna ka ti rilru deuh a, Paul han tlai la neih bawi lamah kan tei chhuak ve teh reng reng ang ka ti a, i nu nen hian kan sawi fo tawh a, i bulah kan la sawi lo hmeh mai nih hi, tia Thangzawra khan eng ti turin maw nang meuh han thawh chhuah put a vu mak awm ve, tia Thangzawra pan a eng lo a nia, khual zin thu mai i dawng a ni a, ka rilru chhungril hi a hmin meuh mang lo va, Lalhniang i kha pasal la nei hauh lo ni awm a mi sawi ka hria a ni, a ti ta a ni. Tikei neih bawiah khan kal ve leh kher a duh. Khual zin mai mai thu hria a ni a, a chiang lo. Tin, Lalhniangi pasal la nei ni loh awm a mi sawi ruk kha a lo hre ru ve a nih kha avang khan va chian a tum a nih chu. Inbiak pawh a harsa em em a, a chanchin an inhre mai mai thei lo tih kha hriat tur a ni aw. Chuan Thangzawra khan chuti em ni dawn le, pasal zawng a nei tawh ange, a sawitute khan an chiang em a i, a nei tawh ngei ngei ang, tia. Thang zawra nun a nih pawh ni mahna mahse khual thu thang hi chu rin tlut tur a ni lova nia, kan tuar tur tu chu kan tuar mek a ni bawk a, i pan va fiah che la thang la ti ta tan a ni. Chuan thang zawra khan nia kei chuan in thu hi aaa ka hnial lo, ka awm ve tawp mai nih hi lo ti a, thang zawra pan Aizawl lama i ni te eee kan pah pawh a ni ve zel ang chu, anni lah an thawk mawh nasa si a, eng tik khaw dik ah mah an lo zin thei dawn si lo a, Paul han tla phawt in a, Paul tla chu buh seng zo in ti fel zo vek kha maw. Umm December thla tawp lamah te aniang chu kha kha. Chuan chumi chu January thla ah Paul kut an hmang thin kha lai chawlh kha. Chuan Paul tlak fel chu December thla tawp lam te ani thin. Thangzawra nu khan, Ani ti ru insiam ila kal ang u, inthlen hma pawh thil lu alawm le tia an kal ta ani. Chuan lan khatna kha a zawva lan hnihna ah lo lang leh ta a tah chuan Thangzawra leh Khuaia, Leh Thangzawra nu an lo lang ta a ni. Thangzawra te in ve leh thung ah lo atangin in ah an lang leh ta a nih chu. Khuaia khan, Nimin kan buh chil zet chu ka van chau ngai ve aw, ka kawngkham a reh thei lo a ti. A tinge Khuaia kha chauh viau kan tih chuan buh chil a ni. An seng zo tawh a, chu helai lan hmasa chiah nen a inkarah khanin ni tam taka vei leh hman a ni. Buh te pawh an seng zo tawh, an lo chil zo vek tawh a ni. An chil mek a ni, kan ta zawk dawn a mi. Kawng te pawh kha kham viau a ni. Umm, Thangzura khanin zo hman em, engzah nge intlin theih awm a lo ti a, Khuaia khan zo hram e, kan. Khawthim alawm, a ram haw chu tuha zawn zawng anih hmel e, han chin a kan sawi kha, chhip zawn aia sang an thuthlawh kha ban char in an han lek kang a, khami thuthlawh chen kha anih chuan tuha zawn ani. Kan bulah kan buh hmin a tha rual lo alawm awle, a tirhlam kha chuan silai zawn kan han beisei ve a, silai zawn chu silai kha thuthlawh an ken ang chiah khan an lu chungah lek kang hian an lek char a, Kha mi chen kha silai a chen kha buh chu an chhun vum theih chuan silai zawn a ni leh mai. Tuha zawn a kan lawm ngai ta nih hi a ti. Thangzawra nu khan e chu bak bak leh keini lam pawh chhip zawn chang chang kan kalh khum ve ta nia kan thar ve a. Kan lo a zim bawk a chu bak bak chu kan beisei lo. Kan buh hmin a tha hrim hrim a keini chu kan beisei ai tam kan thar a ti a ni. Khalaih khan inhriat tur chu exam na vawi khat a chhuak tawh a. Khatiang a zawn a kha a tam dan in dawt in han ziak teh tih khan chu inhriat tur chu khup zawn nih chuan khup thleng, kawng zawn hi awm ngai lo va, awm ta se kawng thleng a ni leh mai, chuan chhip zawn nih chuan chhip thleng, tu ha zawn a nih chuan tu thlawh an han lek kan a kha miin a a chin a kha tu thlawh an lek kan thleng khan chhun vum in chuan silai a nih chuan. Silai thleng tu thlawh ai chuan silai a sei avangin a tam zawk ang. Mau tlawn phei chu a sang lutuk a, mau tlawn zawn chu khi ah khi a ni dawn ni. A lai khain hrethiam dawn ni aw. Chuan Khuaia khanin thil dang a lo sawi ta ni. Kan vai kap ho pawh hi eng emaw an chanchin ni ta le. An chhuah laia kan kal ve thei lo kha chu pawi ngawt mai a tia. Chak lutuk a ni, Thangzawra kha heta a chak zia te pawh kan sawi tawh a, a chhan chu silai reihna chance a ngai. Mahse, khatiang kha dinhmun nih tak avangin a chau a, a zawi em em a, hna pua thawk pe tawh lova, leng chhuak peih vak lo bawk a, ralkapa han kal thei zel zang kha a ni lo va ni. Khuaia pawh kha chu ti bawk. An chhuah laia an kal ve thei lo kha, ka pawi ti ngawt, ka pawi ka ti ngawt mai a ti ta a ni. Thanglawra nu kha ni ngawt mai tiraw, a ro tha pui pui an hawn tur hi, in han hawn tur hi a ni a, tia Thanglawran, An thang rei ta bawk e, an lo haw ve dawn tawh ang chu ka nu. Ka pa pawh hi eng chen nge maw thang tak chu le, a ni pawh hi a lo haw hnai ve tawh lawng maw? a ti a, Thangzawra nu khanin, Zan in hi zan ngana tur chauh zawng a nia, a lo haw dawn tawh bawk nge, chu kar khat pawn a thang lo a nih chu, zan in kha, ka mizan kha a zan ngana tur a ni, zan nili. Nili a thang bo tawh anih chu. Chuan Khuaia khan, Aaa, engti turin nge zin a? An ti he haw a ni. An chanchin an inhrilh viau lo te pawh a ni mahna, Thangzawra nun a Aizawl lama laina va kan dawn anih kha, khawthar an lo kai leh mai chuan inhmuh tih a awm tawh lo pal ange, a ti a, a ti a, a peh hel viau a ni. Lalhniangi va chin, va chian tur kha a ni a, mahse an va, a lo nei tak tak chuan an va mual pho mai mai ang tih te pawh kha a hlau ve a ni mahna. Heng khan peh hel takin a sawi a ni. Khuaia khan ni maw, khawnge keia pawh hi leng rei hman ka inti lo ve a, thiana hi i lenpuia kan ti deuh hi lenpuia kan ti deuh zawng a nia, len peih a tum loh chuan ka tei chhuak leh mai enge ti a ni. Thangzawra khan nia, zan in zawng ka zui peih lo che ni mai se la, ka awmna hi ka ning thuai mai zel a min len chhan phawt mai teh a ti a ni. Khuaian a nih leh nak zan lama aw tia Thangzawra nu khan zawrte len harh te chu Duhna chuan i ni tan pawh tha viau ang mawle, heti ngawtte chuan i taksa pawhin a tuar lo thuai dawn a nia, a lo ti ve a. Heta silai an phal loh hmasak zawk ai kha chuan a zia chu zia hret a ni, Thangzawra kha kha loah te pawh kal peia a len te pawh leng turin a rawn sawm chhuak a ni. Heta hmasa zawkah kha chuanin hang chu sawi loh ar tui tak mial pawh kha a ei peih lo va, ka lai ai kha chuan a dinhmun a tha hret. Thangzawra khan a mi chet lai hian min thil min ti hre chhuak leh vak thin a, a hreawm thei em a ni. Duh leh pawi lo ti hian in ka nghah pui che a nih mai lo awm ti a Thangzawra nun. Ka sawi kan sawi aah ka sawi tlang lo mai pawh a ni chin khan vawiin lam chu i pa pawh hi ka beisei rilru reng asin, a sawi dan khan zanli bak ka thang lova nge ti a ti a. Chuan Thangzora chu khuh ri chu ka pa khuh ri a ang mang e tia chuan kawngka ah khan Thangzora pa kha a rawn lut ta a ni. Thangzora nun ei lo thleng a ni maw eng nge i va han tlai ve i va rei ve lo tia Thangzora pan ah ka rawn muang deuh bawk alawm le. Thiat thlen tawh hnu ah kha ke ṭam ta miau mai a ka rawn hmanhmawh thei ta lo a tin ni ke ṭam chu ke hnuai za a ni a ke kal phei chuan a kal hlei thei lo ke ṭam tawh chuan ka lai kha chhin chhi ula khawi aṭang i nge ke kha ṭam thiat Nili zanli thang turin a inbeisei a, chuan a rawn thang rei hret zan ngan a, a rawn thleng chauh. Khami ni chhun emaw chauh hma taka rawn thleng tura beisei kha zanah a rawn thleng chauh. A chhan chu a ke ṭam vang khan a ta a ni. Khawi ṭangin nge ke ṭam ṭhiak aṭangin? Ngaw! Thangzawra khan ka pa engchik chanchin nge i va puak chhuah le, ka ni te chu an lo dam em? a ti a, Thangzawra pan mama ka rin ang chiah ni, Laltei chuan pasal a la nei aw zawng hlei nen, a ti a, Thangzawra khan i ti tak tak em? ka pa a ti a, a lo phur leh ta em em a ni, Thangzawra pan ti tak tak e, kan dinhmun ka ngaih tuh in han peh hel leh chi nia ka hriat lo vang in, Tul ang ang kan ti nghal a, ka va be ta mai. Nupui a tan maw? A pa erawh chuan hei a nu ṭa te vai kap in an la in vawm bo zauh va, an ni chanchin han ngaithla phawt ila chu min hu lam ah beng thar in kan in ngaichang leh dawn nia ti nih kha a ti a. Palai te tih an kal a tikhan an ti fel tih fel nghal vek an tum mah se kha tih lai khan Neihbawi khua pawh khan vai run na khan an lo tel ve a nih kha. Tah chuan a nu ṭa chu unau pa te ni mai a Lalhniangi unaupa te ho kha an lo kal ve vek sia chu tih lai lai a inneih thu lo sawi kha a tha lo ve kan lo nghak rih phawt dawn nia tiin thu an dah a, silai ber kha a rem tak ah chuan inneih kha remchang hmasa ber a tin tuah tur khanin a thuphung chuan an inbe ta nih chu Thang Zawranu khan awi ka va han lawm teh reng em, tunah zawng kan dam tawh ang chu baka chanchin lawm awm a awm thei dawn em ni? Keini chhung tan hian a ti a, Thang Zawra khan ka pa man lam te engtin nge in va sawi leh bawk? Em, mahse pasal a nei tih kha engtin zia nge ni le? A lo tir la ring lawm bawk si, ring hlel deuh bawk si khan thang zawra pan sawi nual e, harsatna awm lo turah chuan ka ngai a, i ni te khuaa ka riak a, kha thu thang dik lo kha an lo hre ve a, thu han vei vir vel tu te pawh kan khaw lam mi an ni awm a, min rawn hriat tir dan an hre ngang lo chauh a ni awm asin a ti a, a ni te khan an lo ngaih ven an lo ngaih kha tiang vel kha an lo hre ve a. An lo ngaihven lutuk a mahse va hrilh hriat ngaihna kha awm si lo, an lo buai viau a ni ral a khatah khan. Thangzawrah khan, E, tute nge ni vei chu le? Mi thih leh dam karah kan leng a nia, chawng hrim ate an ni leh pek ang maw? a ti nghal thuai mai a. Thangzawrah pan a, A, chumi khami chu ni e tih chiah phei zawng a awm lova, mahse sawi le sawi hnu an ni lo zawng. An ni chuan, An ni chuan ka ring lova, an ni, an ni bawk an nih ngei ka ring a, tihna. Thangzawra'n an ni khawp ang, mi i chhik ta reng reng an ni alawm. Vairuna an thang bo chu pawimawh nge ka han chhal nghal mai tur hi a nia ti ka chhuah chhal nghal mai tur maw nih nih ni turin Thangzarawnun an nih leh nih loh pawh hriat a ni chiah hleinem han in chhalh mual pho vel pawh ngai lo vang thil tha ber a ni ngai lo a chhe ber dawnin an ni te zawng mi nei nung an ni a lam tang te hi an ngah dawn asin a lo ti Thangzaranu chuan khatiang in chhah chhuah chhal buai vel kha tul a ti lo a chhan chu Anni chuan khawsak a tha a, lam chang ten ngah dawn bawk sia, thil tul ber a ni lo, an nih a nih loh pawh chiang taka hriat pawh a ni hleinem ti a. Tiang khan nu hi chuan a tlangpuiin a dam zawngin remna siam zawng hi ngaihtuahna an seng thin a ni. Thangzawra khanin a kal a hre reng mai, a lo nih teh vaih chuan aw an thaw veng lo vang e tia thihna a rim hle tawh a ni. Thangzawra pan a tawk e, engmah tih theih a nih rih lo hi, thudik te chu a biru reng thei hleinem, hunin a la puang leh mai anga sin, engpawh ni se Lam hla kal hah nen kei zawng mut mai te pawh ka duh e, ti ta mai a. Thangzawran nia khaw nge khaw nge kei pawh zanin chu kan tei chhuak ve mial teh ang, mahse Zawlbukah zawng ka riak lovang ka lo haw leh ang a ti a ni. Thangzawran u han zawr te chhuak rei lo la, a ni a nih ti rawh le, i inchhilna ka buatsaih e, han intifai ta che, a ti a. Tichuan, Khamilan kha tawpa puan zar an khar leh ta a ni. Umm Class lehah chuan. kan zo thawk khat thei ang a ang lo hrim hrim a chu kha kan duh tawk leh rîng a umm uluk deuh hian in lo en zui leh ang a kan zir chin zêl ah hi mâk khat leh mâk hnih pu tûr phei chuan thiam nghal zêl tûk a tih kha a in hre reng dawn a ni aw tin ehh naktuk in homework submit hun a ni a chumi in submit hun ah chuan umm tûn a mi thleng kha lan chanlîna lan. Hnihna thleng kha ni se la, lan tinah khan a tlem berah question panga tal kha siam zel tur a nih kha aw. Panga ngei ngei tur a ni lo kan tih kha, panga tal chuan panga ai tamin siam theih kha chuan duhthusam a ni. Essay type chu a tawpah kan ti ang a. Mahni in submit leh vawiina kan zir inkar zawng kha naktukah Tariat leh Tarsawm pahnih inkarah a hun takah rawn submit vek ang che aw. Tlai lam um pawng par lovin a hma lam pangah submit in tum anga Dariat atangin khatia hun bi ka siam kher nachan kha technical problem. a awm loh na turin a ni. Hei phone ah i rawn ti a, thil dang ah kan dawng ve reng a, kan phone hi a lo, a GB a lian lutuk bawk si lo a, a hnawk thin a, thil dang nen in clear zung zung a ngai a, chuvangin a hun bi ah khan rawn tih fel vek tur a ni a, kim takin in rawn ti bawk a, nga tha takin ka tan a rawn submit turin ni lo, nangmah ni tan a ni a kha in hre dawn nia, aw vawiin atan chuan duh tawk leh pawt ang le.